Ech begréissen Iech häerzlech op mengem Youtube Kanal an haut spille mer wéi gewinnt weider mam Ghostbusters Remastered. Sou fänke mer direkt un, Karriere an fortsetzen. Sou, da kucke mer mol, wat ass an dëser Folg alles esou erwaart. Lech Ke hate mer jo zimmlech vill ze dinn an der Strooss hei. Sou, da kucke mer mol hei. Kucke mer direkt, ob e puer Geeschter schonn direkt hei sinn. Nee, nach net, nach keng hei, mengen ech. Ah dach, do ass mar eppes un hei. Scannen, wat ass dat doten da? Ech mengen, dat war en Artefakt, jo.

Wat a wat ass lo dann hei lo? Bestëmmt komme rëm iergendwou e puer Geeschter iergendwou erausgeschoss, wou mer guer net domat rechnen. Do ass nach Schläim um Buedem, mengen ech, ja. Paranormale Substanz. Schwäche Schleim. Okay. Soss näischt hei.

Lo fänken mer si dote mol. Pass auf, déi décke Dame singt. okay. Da kënnt se schon hei. So, probieren mer emol direkt hei ze erwëschen hei. Ah, ah nee, se ass schon direkt emfort. Se ass do an d'Mauer do gaang. Äh. An de pinke Schläim do, nee, ah do, wou en ass lo erëm, ui, ah lo kommen der esou, elo sinn der ewell zwou derbäi, et ass esou séier gaang, ah mir si getraff ginn, ei ei, schnell opstoen a weiderman, wéi wann näischt gewiescht wier. An déi kënne sech och a Loft opléisen, wéi Der gesitt. Dat heescht, se sinn, also se kënne sech unsichtbar maachen. Déi hunn natierlech déck am Virdeel. Sou, an zack, ran. Dat ass gutt gaangen, dat do. Dat geet wierklech immens gutt mat deem Eck do, eent do. Kann mer se direkt do. An den Auto katapultéiere soll, wat och esou ass. Sou, an se ass emfort. Dat geet esou séier, ne? Also, hunn och emol keng Zäit ze reagéieren, da sinn déi scho emfort. An doten ass se och emfort. Wann se nach Draachen déi do fléien, uiuiui. Zum Gléck hëllefe meng Kollege mer hei. Eleng géif ech dat wuel kaum packen. Do en Deel. Déi si bestëmmt schwéier. Déi gesi schonn aus wéi wann se schwéier wieren. Peter, Sanitäter, en gëtt en gebraucht hei. Muss mam Krankenschwësserchen. Allez kommt op. Och duerch hei an der un der Front geet geet déi onheemlech Geeschter hei gitt esou vill sinn. Hilfe ist auf dem Weg! Oh Gott sei Dank, deen hëlleft mer da elo hei. Ech mengen et war de Peter, mengen ech. Ah, do hanne läit erëm een. Ah nee, do hat de Peter mer net gehollef. Dat war deen aneren, well deen. Luch elo schon mol um Buedem hei. Ui, mir fléie vun enger Wand zur nächster, also vun engem Haus zur nächst, zum nächsten. Da si natierlech enorm am Virdeel. Ui, muss mer oppassen hei op déi Draachen do hannen. Ass gutt, datt mer eise Manöver hei kënne man. Bon, komm, si sinn och esou flénk, ne? Rennen fort.

Komm schon. Ech verstoppen mech alt e bëssen mat dem Auto hei. Oder net verstoppen, mee esou eng bëssen eng Deckung. Kann ech aus der Deckung eraus schéissen. Allez, komm. Yes. Déi hätte mer och nach zwee Stéck. Ui, de Peter erëm Sanitäter. Scho rëm de Peter.

Schnell Nodel Nummer zréck schnell. Ja, sie sind ziemlich op Distanz ne? ich kre se schwer an, an d'Auto versperr man de Wee ein. Ich komme de Winston bei Sanitäter okay schnell du hinner an op mat dir so man Kampf können sein so mat dem. An zack an d'Fal mat dem Roméin eran an Sanitéter. Et ass nach dauernd um gaang hei wieder ze bléiwen hei. Mee Gott sei Dank mellen se et och bei mir wann ech se op dem Buedem halen. Dee verstoppt sech do wierklech hannendrun a hanner dem Container do, oder wat ass dat? Een Truck mengen ech jo. Hëllech oppassen op déi Geescher hei. Ohh en voll eng Feierkugel huet eis voll getraff an déi aner ech mengen dat hëlleft mer schon een ech mengen dat war de Winston dat do. Well eppes lass an den Stroossen hei. Dauert do schon all gute Futti hei. So elo ech kann mer deen nach hei riwwer schmetteren hei an zack ran deen hat en och.

Jo, elo mat mam Marshmallow ze dinn hei, ne? Dee kennt der bestëmmt aus de Filmer och, ne? Dee risegrouse Marshmallow, deen ass natierlech net liicht ze bezwéngen, soen ech einfach mol esou, well wann deen eis trëfft, ech mengen, dann ass et, dann si mer platt, ne? Dat ass kloer. Sou, déi gi mer am beschten erëm vir. Déi schéisse mer direkt. Ech mengen, déi Stad och.

Ech wees net mol wan eng schëldheileg Géigend ass, mee dee kann alles elo huelen, d'Autoen, alles, just eis kritt en awer garantéiert net
em, mer ginn em aus dem Wee sou gutt mer kënnen.
Elo musse mer voll gewéi iwwer den Times Square, ok, sprinten mer direkt dohinner, ech mengen dat ass dat bescht hei. Kleng Marshmallowen gi maer an d'Liewen och net grad einfach, well se sinn kommen an ëmmer esou schnell. Se ginn och net direkt futti. Ui, ass e bis esou getraff ginn.
Awer mir kënnen erëm opschloen, Gott sei Dank. Okay. Hie schei schießt do dauernd mat Autoen a mat Schëlder, mat allem Méigel Méiglechem. Da sinn ech och getraff ginn hei. Déi Bosompfeil, déi sinn natierlech saugutt. Mir hun ge muss nei ellen Schued dervun droen. Hilfe is auf dem Weg ok tip top. Gutt dat de Wayne mer gehollef huet. Oh nee! Schnell opstoen, schnell weider fort hei. Mussen deem aus dem Wee go mol verriwer gehen mol ne natürlich. Klein muss man mal rausschalten.
Mir kënnen der net richteg aus dem Wee goen, well hie jot eis reegerecht duerch d'Stroossen hei. Voilà, mir kommen erëm déi kleng Marschweier do. Déi Bosanpfeil, déi sinn natierlech saugutt, well da ka mer direkt e puer mateneen esou futti maachen. An se schéngen och e bësse verbrannt ze sinn, déi Marshmallowen do. Gesinn se mol jiddefalls aus. Ah, da kommen direkt vill, vill méi mateneen hei. Ah ja, an déi sinn gutt explodéiert. Gutt, datt mer eis kënnen hei hannert dem Truck kënne verstoppe kënnen. Esou wéinstens e bësse schütze kënnen virun deem Ugrëff, Marshmallow Mann. Ui, an déi souz du, déi huet mech awer elo voll getraff, déi do. Ech wëss nach keng richteg Taktik, wéi ech se soll bezwéngen soll, ausser mat deene Bosompfeilen do. Déi brauche mer och oft fir déi kleng Marschmanéier.

Sou, elo wou elo hin? Dat ass déi grouss Fro. Ah, erëm getraff ginn. Voll Gewéier iwwer den Times Square. Dat maache mer dach déi ganz Zäit. Ah, do lafe mer nach an. Okay, da ginn mer och mol dohinner. Sou. Sinn mer wéinst mol e bëssen a Sécherheet hei fir um Marshmallow Mann. Oje, do kommen erëm déi kleng Marshmallowen hei. Déi da wech. Wéi wa mer schon net genuch ze dinn haten, ëmmer am riese Marshmallow, da kommen erëm déi kleng derbäi. Déi hënneren einfach méi. weiter. Nee, da ass nach een.

You're right. I secretly knew our lives would be in danger and thought, hey, I'll make sure I trap Mark with me inside an elevator! Excuse us.
Wat eng Zeen do am Lift. Sou, dat hei war meng neiste Folg vun Ghostbusters, Remastered the Video Game. Wann iech d'Folg gefall huet, da weist mer dat, wann iech geet mat engem Like oder abonnéiert mäi Kanal. Bis deemnächst na, Ade!